Me nua eh Ghana foɔ sɛ eh wonim agodie eh wone obi di agorɔ a ɛnkyɛ na ntawantawa eh aba mo ntɛm na deɛ nti a Ghana foɔ bi ɛfiri sɛ ɔngorɔ nkyɛ ɛnyina ase. Mmɛ bi ɛtwaa mu yɛhunu sɛ na woyɛ eh member of common sense true a wone Avram Ben Mushie koraa Twa mfonini, na kyerɛ sɛ eh, Avram ntuu kwan mmaa Germany yi deɛ a, na yɛ sɛ wokɔɔ Ghana mu na wo ne Avram eh, twa nko, eh, twa mfonini bɛto amansanten tankɛseɛ no so. Na afei ɛbaa ne sɛn na eh, kɔwie akyire no, yɛhuu sɛ woyɛ video na nipa a ɛnkane no na wotumi hyɛ ne videos, nipa a ɛnkane no na wotumi di ne ho adanseɛ. Afei ɛbaa no sɛn na ntɔkwa a wɔtumi ɔka no yɛbi ho ɛɛ pitamoɔkye a na wɔtwa bɔ Avram berɛ mu sei? Ɛdeɛ bɛn na ɛbaeɛ? Sir, meda ase paa discount ɛɛ wei deɛ wobisaa yɛ a wobɛseɛ me nko a me nsɛm paa mekyea atiefoɔ so so sɛdeɛ woka no nnipa bɛdwene saa because wohu sɛ Ghanafoɔ no deɛ wɔn ani hu no wɔn yɛ dɛ wɔn di ho adanseɛ ɛyɛ nokorɛ nso so Me ne Nana atwitwa mfoni, at least anyɛ biara bi ne bi mu sɛ mfoni no nti no, wɔnim wɔn ho. Na wobisae sɛ, Wotumi te sɛdeɛ ebinom dwen no sɛ wo ne nnipa a wɔwɔ nkyɛ no? Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Big House, Afram Bamushie, baabi a wowɔ biara, mekyea wo. Common Sense Family, ɛyɛ good. Mese, me sɔpɔɔto Avram Bamushie in terms of business. Ayɔnkofoɔ, yɛwɔ mu ahodoɔ bebree. Yɛwɔ distance deɛ ɛnna yɛwɔ close deɛ. Enti close deɛ no mewɔ close bi a ɔbɛn me ɛwɔ ha ɛna wo yɛ distance one but mo nyinaa mo yɛ friends but deɛ ɔbɛn wo no term bia wo hyia no nti no mo tumi di di nkɔmɔ more enti no sɛ distance no bɛyɛ problem a ɛyɛ sɛ wo keep close no. Enti Moshe deɛ no a ɛkɔfa bɛtɔɔ mu no, me ne no nni ayɛ biara. Mese me sɔpɔɔto ne business nti adeɛ biara a ɔyɛ ɛyɛ business deɛ, wo sɔpɔɔto. Ɛyɛ ɔno ne nkɔsoɔ, adeɛ a ɔbɛdidi ho, ɔbɛnya biribi afiri mu deɛ, mentumi nsɛe no because ɛno na ɛboa no ama n'ano ayɛ dɛ akɔ ho a ɔbɛyɛ biribi. Ɛno nti na mede faa so so ɛneɛ ɔdi, obi nim me no, mɛboa wo wo Moshe nso so na nipa no nso ayɛ dɛ aba hɔ aba abɛtɔ adeɛ ayɛ dɛ afiri hɔ. But ɛkɔwie a akyire no, Na nipa no a ɔbɛn me no se, Wo nipa no a mede wo maa no no, woatwi no ayɛ dɛn? Ɛdeen nti no wɔmfa blame mma wo Moshe no o, me me mmom na matwi ɔno no adi. A ɛnam wo so no, wo mmom na woatwi no. Me me mmom na matwi no adi. Enti na ɛsɛ sɛ me me mmom aba aba abɛyɛ nipa bɔneni. Enti na ɛsɛ sɛ ɛkɔyɛɛ sɛ, Me nua, deɛ woasi yi kɔ, mesrɛ wo. Me Nyame ntwa wo no o. Obi bɛbisa sɛ, Na ɛdeɛ bɛn na Abraham ben Moshe yɛeɛ? Ntwedie no, ɛdeɛ bɛn na ɔtwe obi dii? Saa, meda ase paa sɛ wobisa me ntwedie. Ntwedie no nyinaa kɔsii sɛ Abraham tɔn kwantum bi Quantum no me ankasa matɔ bi a ɛdi adanseɛ sɛ quantum na ɛda me nsa no ɛyɛ ok because me kɔɔ Ghana na ma testify ahu ei quantum yɛ ɛka mo mo hyee ama gye bi ato me nsa nti quantum na wɔn sɛ Abraham ɛmo hyee ɛtɔn no ɛno na me me gye bi to me nsa na nipa no so hu no ɔsɛ ah not woo deɛ Mebɛn wo, menim wo, enti ɛdɛ wo nsa yi nko ara deɛ, me nso mɛtɔ bi. Gye kwan twum na Abraham bɛn Moshe tɔ no kwan nom pendant no. Ɛnna metɔɔ bi a nnipa no hui a ɔno nso se ɔpɛ, enti ɔno nso bɛtɔ bi, ɛnna ɛde saa ade no baeɛ. Kyerɛ sɛ, kwan twum no a wɔtɔn no, ɛnna Agya no anka me se nka obi a ɔbɛn me no, ɔno nso ntɔ bi, enti ɔrekɔtɔ bi no, ɛnna kyerɛ sɛ, kɔyɛ sɛ ɔresɛnde adeɛ no ayɛ dɛ Ama me nipa bi hɔ no wɔ Ghana nti ɛsɛ ɔposto adeɛ no yɛ dɛn ɛfiri Ghana ɛde ba Germany ɛna sɛ ade no akɔ akɔyɛ dɛn akɔka nsinsɛmu ɛna ɛde saa nsɛm wei nyinaa yɛ dɛn ɛbaeɛ. Ɛɛ nti no ɛberɛ a ɛkɔkaa nsinsɛmu no ɛɛ ɛdeɛ bi nti na ɛnam so mepɛ sɛ mehu adeɛ no akɔ akɔka nsinsɛmu nti no anka ɛɛ kwan papa so no Ebia wo ne Avram bɛn mmusua no bɛdi nkɔmmɔ na woabisa no sɛ, Me nua, ɛbaa no sɛn na adeɛ no kɔkaa nsɛnsɛn mu? But deɛ ɛwɔ mu yi ara ne sɛ woasɔ camera de asi wo so nso a woreka nsɛm. Adɛn nti na biribiara no a na yɛde aba abɛto amansan tentan kɛseɛ no so? Sɛbi wodi nkan ne Avram di nkɔmmɔ, wofrɛ no na wampeke Ana ɛno nti ɛnam nso ma woyɛ w'adwene sɛ sɛ bi woreba abɛka wo mfɛnom sɛnea ɛbɛyɛ a obi a ɔnam nkyɛn betumi ate na wakɔ akɔka akyerɛ no anaa? Mm, me nua, meda ase paa because eh, deɛ woka nso ɛte saa. Sɛdeɛ amanfo nim no, hey, master the beef commissioner but asomdwoe so deɛ wopɛ paa. Eti nipa bi a ɔpɛ asomdwoe paa nso no, akoma mu da hɔ kan. Sɛdeɛ wusi bisa no, ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ. Anka ɛho nhia sɛ obi a anka menim no deɛ, mede bɛto amansanten taa kɛseɛ so yɛ mohyɛ nnwa, anka ɛho nhia. Baabak Dɔɔ no, baabi a ɛkɔkaa nsensɛnmu no ne sɛ, ɛyɛ sɛ wɔsɛde adeɛ no firi Ghana de ba Germany ha, enti yɛnim sɛ post so deɛ ɛbɛtumi a delay, ɛbɛtumi akyɛ. Enti wɔpostui no, at least ɛdii bɛyɛ two weeks no, nnipa no de picture a wɔtwa bɛkyerɛɛ no sɛ receipt a Okɔɔ kɔɔ sua de maa no kyerɛɛ no. Ɛyɛ Avram Ben Mushie no. Avram Ben Mushie no sɛndee picture kyerɛɛ no sɛ wapostu ade no. Na picture a ɛkyerɛ sɛ wɔpostuu ade no nie, receipt no nie. Nti nipa no so ɔde kyerɛɛ me no ɔse wayɛ adwuma wɔ post pɛn. Nti ɔno deɛ ɔdaotee sɛ ɛnyɛ original, ɛyɛ fake. Ɛma meka kyerɛɛ no sɛ ɔntwɛn. Nti Mushie no ara so sɛndee bi so brɛ ma me hui na mese okay, wɔn ani rentwɛn. Nti according to wɔn no ohia tracking number a obetumi atracke na wahu ebi a beduru mu na ayɛ wie. Machine so so ontumi nfa tracking no nyɛ dɛ ɛmma. Ne nyinaa ɛyɛ back door na ɛnyɛ social media asɛm. Nti ɛmmerɛ no ko na nim ne nipa no so me ne ne na ɛyɛ adwuma. Nti ohyia me bi a na ɔde abɛbɔ me sɛ ah masa adɛn wonim ɔhyia mu pɛ sɛ motwi me di anaa? Anaa adɛn wo pɛ sɛ wo kɔ sukuu cause me nim wo a nka me nkɔ mo hyie hɔ na ade nso obi yɛ dɛ ɛdawda wo nsa ɛti na me se mo hyie sɛdeɛ ɛsi kɔ ni nipa no ɔyɛ dɛ ɔɔ disturb me ɛti mo hyie no akyiri no koraa beginning deɛ na ɔse oo ka kyerɛ wo nua no ɔnto no po ase nti biribiara koraa no a mo hyie wɔn contact nipa no direct ɛyɛ na ɔbɛ contact me sɛ oo wo nipa no ka kyerɛ no sɛ ɔnto no po ade no ɔbɛnam so me ne ne yɛ dɛ ɛredi nkɔmmɔ ba bosome baako aba mmienu nipa no me sɛ hyia na na ɔsan de abɔ me

Sɛ me me pɛ sɛ me me me me meyɛ no bɔne but before a me mɛdwene no ɔno wadwene dada eti me me ma me m'ani nyɛ dɛ ɛnna hɔ nam sɛ ah Moshe ɛdeɛ bɛɛm na mɛtumi ayɛ ma me hyia no atwa mfoni yɛyɛ video so kakra koraa ɛno koraa me me me hia sɛ me post post video because ɛnyɛ wo wo pɛ sɛ me post a me post saa nneɛma no kɔ me ni mu eti deɛ na ɛwɔ wo tirim ɛkyerɛ sɛ

a merehwɛ no. Wohwɛ no. Nti mehwɛɛ no na ɔse, Ahaa, Peter Anokye aba ha, nti ma memfa n'asɛm wei nyɛ dɛ, ɛnyɛ asɛm bi wɔ ha wei nyɛ dɛ, ɛnka. Menyɛɛ sɛ mɛka, but ɔno aba ha yi deɛ, mɛka akyerɛ wo. Na kyerɛ sɛ. Ah, na kyerɛ sɛ, ɛɛ. Nti no, ah, asɛm bɛ na ɔkae. Nti no, ɛhɔ. Video no ase no. Ɛhuu video no na sɛ, ah, Peter Anokye aba ha. Ɛne Peter Anokye aba ha deɛ a, mebɛyi so Peter Anokye deɛ ayɛ dɛ, ɛde aka n'asɛm bi wɔ ha. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno behu sɛ me me me Peter Anokye mehu sɛ ɔyɛ clear, ɔyɛ genuine, ɔne ni ɔne obiara ni problem ɛna ɔstate sɛ ɔbɛbɔ nkyerɛmu sɛ ae Peter Anokye wɔ ha nti na meka saa, wo nipa no a woyɛ saa no me mempɛ saa ade no nti na mempɛ sɛ me ne obiara bɛyɛ namfosɛm no, mempɛ sɛ me obiara koraa firi abokyire ba Ghana ɔpɛ sɛ ɔkɔhyia no no, adeɛ no a wo nipa no sɛnde ma sɛnde akɔ akɔ akɔma no, ne biribia ma sɛnde akɔma no, wo nipa no koraa mempɛ sɛ mebɔ ne din Because ebi a ɔbɛfiri yi baa no sɛ wayɛ dɛ ɔno Moshe abɔ ne din de ade aka asɛm but meme deɛ wɔɔka akyerɛ meme sɛ ade no wasɛde akɔma no nti ɔmo ntwɛn post so ɛtumi delay adɛn na wo Peter Anokye woyɛ saa nipa deɛ ɔmpɛ nipa a ɔwɔ adwene foforɔ bi yɛ dɛ ɛwɔ ne ho nti ɔno wɔnte aseɛ sɛ yɛaba no saa. Enti ɔkekaa saa asɛm no ara kyerɛkyerɛɛ mu kakra wɔ ɔno no paa te sɛ ade no deɛ wasɛn de, na duru na ɛmmɛduru yɛ a, ɛyɛ sɛ ɔtwɛn ɛna wasɛn de receipt bi a ɛkyerɛ sɛ wayɛ dɛ wasɛn de ade no. Enti deɛ nti ɛna me maba abɛgyina mu. Tell us, ah, na nka ade no mimi nim sɛ ɛyɛ backdoor. Baako bɛhu mu wɔ Facebook a, deɛ wokyerɛkyerɛ mu no, hwan na wokyerɛkyerɛ mu akyerɛ no? Ɛyɛ me nko ara baa amanfoɔ nso retie wo. Nti na sɛ nsɛm no a Moshe kae Kaeɛ no, no. ɛno na ɛnam so maa wɔn nso kɔsɔɔ Kamera siw so kyerɛkyerɛɛ wɔn Nti ɔno nso wiee na me mehuu sɛ ɛneɛ Moshe ahunu agyina Facebook so akyerɛkyerɛ mu deɛ a, nkorɔfoɔ bi ate. Saa nkorɔfoɔ no nso sɛ wɔn bɛpɛ sɛ Wɔn nso bɛka ɛyɛ sɛ wɔn nso side of the mɛka me story. side of the story. Nti me sɔɔ first camera, adeɛ a medi kan kaa sɛ sɛ Moshe woretie a, mese Moshe, asɛm a mereka yi, Na me nim sɛ ɛyɛ audio audio ne back door na na me nim sɛ wohu wɔ Facebook a wo bɛ kyirɛ kyirɛ mu enti sɛ Facebook na wo firi sɛ nkyirɛ kyirɛ mu no bɛyɛ better deɛ a ɛne ɛgye wɔ ha. Na me nua eh, ebia nipa no ɔsɛnde yɛ saa but eh, wɔn sɛ Ghana ɔhwɛ nneɛma a obi tumi sɛnde biribi. Wia na akɔ akɔ akɔ akɔka nsensɛnmu Nokorɛ bi a nokorɛ. nkorɔfoɔ ɔmo yɛ adwuma wɔ post hɔ mpo ɔmo tumi wia atoto Ɔtumi nipa wia bebree bebree bebree nti no adɛn nti na mo annya ɔtwɛn honhom amma ɛyɛ nipa no na ebia sɛ baako na ɔsɛndeɛ na ankɔ a Ɛɛ, momma no ntoboase anaasɛ monya aboterɛ a wɔde bi wobɛtumi asɛn de biribi foforo anaasɛ another one ɛne abrɛ. Adɛn nti na moannya saa wɔ Twɛn Honhom no? Me nua wo kaa ne saa yɛ nokorɛ at least sɛɛ deɛ a yɛnim sɛ delays bɛba ɛbɛtumi so ayera but Abram Ben Moshie no ɔno na ɛyɛ business man no nti ɔno na ɛyɛ sɛ ɔtumi hunu kwan a ɔbɛfa so ɔne ne customers bɛkasa me me hyɛm kɛkɛ boa nipa no sɛ kɔtɔ adeɛ no Enti sɛ nipa no disturb me a, wo na ɛsɛ sɛ wo kyerɛ nipa no saa system wei sɛ, me nua sei ne sei ne sei. Bambohyire san kɔ twerɛɛ lɛta kyerɛɛ me sɛ, na wo sika wei koraa ɛyɛ ahe a, me de w'adeɛ bɛma wo. Enti nipa no nso hyia me a, na ɔno nso aka deɛ wo Mohyire wo ka kyerɛɛ me no ara sɛ, wahyia wo aka akyerɛ wo sɛ, wo sika no koraa ɛnyɛ ayi biara, obi a ɔte abom kyerɛ. Ba me nua, ɛfiri sɛ saa nsɛnsɛm no kɔɔ so no, first na wo, wo, woyɛ nipa bi a wo support common sense paa, wo share videos, ne adeade. Ɛfiri saa Avram Ben baa Facebook bɛkaa nsɛm a na ɛyɛ Peter-Notch a ɛsɔ ɛmaa saa nsɛm yi nyinaa sɔreeɛ no. Ɛyɛ akwakoraa sɛ woreko tia ɛyɛ common sense. Sɛ Avram, momfa saa mo business ne saa nnoɔma no nto nkyɛn a, ɛyɛ akwakoraa sɛ firi sɛ saa adeɛ no siiɛ no, sɛ Avram ba bɛka nsɛm bi fa ebia ɔsom ho, ebia sɔfo wei ayɛ sei, wei ayɛ sei a, na waba abɛsi akyire na nso aba abɛkyerɛkyerɛ mu. Adɛn nti na ɛsɛ na woyɛ saa ade no? Very good. Asa wotaataa. Metaataa no. Very good. Ɛnyɛ sɛ metaataa no. Wo nso so eh, mmerɛ bi atwa mu na wo common sense no si w'abatiri so. Ɛda so si so sɛ nkɔɔe. A wogye Abraham bɛn mu hyɛ ne nsɛm ano. Ɛda so si so. Ɛda so si so. Na ne tena si wɔka asɛm a na sɛ wo no wo waba ne si akyire na wo ba bɛbɔ mu nkyerɛmu. Ɛsi so. Ɛda so si so. Common sense no ɛyɛ family no ɛyɛ kuo no ɔmate. But obi a ɔgye Yɛn ankasa yɛn tradition nananom ho nsɛm di no ɔyɛ ɔno nso yɛ part of common sense. Akristofoɔ yɛwɔ obi ɔyɛ Kristoni but n'adwene mu da hɔ ɔyɛ common sense. Yɛwɔ Kramoni bi wɔ hɔ a ɔyɛ common sense. Enti common sense no yɛ part of obiara. Ɛyɛ sɛ ɔno ɔte aseɛ saa. Na mmom no yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a ɔwɔ attack wɔ saa side a Me so me side of the story no na me so maba abɛyɛ dɛ aba abɛkyerɛ. Bɛ sɛ ɛ ɛ Ghana no mmere bi atwam na wɔnyɛ ne saa. Saa. Ɔno ankasa ne nsɛm mu no ɛs yɛ yɛ nsɛm yi sate baeɛ a me sɛ ɔnkɔtua no ɔka kyerɛɛ me me sɛ sika no deɛ ɔnyɛ dɛ ɔntua sɛ ɔbɛtua sika no paa deɛ ɔde bɛkɔ akɔ akɔma Pure water seller. Enti wotumi si sɛ asɛ ɛneɛ me me ho ahi nti me so me nim adeɛ a me kra yɛ a ɛyɛ na hia to the sense sɛ sika a ɛyɛ sɛ wode kɔma nipa korɔ na me me ho tɔ me na me yɛ free no wode kɔma pure water yɛ seller ɛna wode kɔma na me sɛ ah ɛneɛ me nua sɛ ade no wa taking it too hard to the sense sɛ ɛsɛ akɔ akɔyɛ eh, personal personal beef beef sɛ asɛ ɛneɛ me nua baabi a wɔkɔ because sɛ wobɛyi ne bɔtom 500 paa Ayi akɔ akoma pure ta salad ɛna emu nua otum sɛ ade no ayɛ beef akɔ ne mu ankasa ade no ɛgye wɔn sɛ wɔn nso so no ɔka asɛm bi a na wɔn nso so aba abɛ challenge sɛ akɔ akɔ ɛsɛ sɛ wo nua yi woyɛ w'adwene sɛ wo ne ne yɛ nkyikyi bɔ ayɛ sɛ ɔbɛto wo burodi a sɛ ɛsɛ wo protect wɔn wɔn sɛ ɛsɛ ɛtiri deɛ ti ɛkɔ ba asaa sɛ ɛnyɛ sɛ meyisi n'akyi pii Sɛ ebia wɔabɛka sɔfo bi asɛm na kyinkyin a, saa sɔfo no na ɛsɛ sɛ mebɛyɛ dɛn? Mebesi akyiri. Na mmom ɔno ɔwɔ videos bi, wɔn sɛ ɛyɛ ɛyɛ me ne ne mmienu ntam asɛm nti no, ɔka asɛm bi a mete aseɛ wɔ ne video mu. Ɔbɛyɛɛ ne video bi mu sɛ, Me me starte sɛ remember your creator. Enti me me na me startee beef. Bono nyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛsɔ bi because the moment ohuu sɛ me meyɛ topic of remember your creator, kae wo ayi no, wo Nyankopɔn no, ɛkyerɛ sɛ mapa common sense ho ɛna me mekɔdi ebia Akristofoɔ akyi. Ɛnti me nso me bɛyɛɛ video ka kyerɛɛ no sɛ obi ka sɛ remember creator, menkaa sɛ remember Kristoni creator, Kramoni creator anaa nananom creator. Remember ɔbɔ adeɛ no na kyerɛ sɛ obi a wɔ saa gyidie no ba mepɛ sɛ wo adwene kɔ so sɛ ɛma wo werɛ mfi sɛ ɔbɔ adeɛ bi wɔ hɔ ɛyɛ a kae no because ɛbɛduru stage bi no na obiara ni hɔ ɛbɛka wo nko a wobɛdwene saa adeɛ no ho enti kae enti ɔno ɔyɛ n'adwene sɛ mede creator no aba abɛhyɛ hɔ no deɛ akristofoɔ bi ɛresupporto me nti no mabɛyɛ kristo no nti sɛ wate aseɛ clear sɛ ɛyɛ beef enti na kyerɛ sɛ sɛ kristofoɔ yɛ biribi na sɛ mebɛka bi pɛ Mataake no no. Nti sɛ wo bii fon anaa seesei. Dɛbdɛbdɛbdɛbdɛ ne sei ɛkɔ so. Daabi seesei deɛ me mene ne ntɛm no deɛ deɛ nka mehia ne sika no sei no yɛmfa nsɛ sɛ delay no anata wobɛhu. Seesei Avram ɔretie yi a ɛyɛ dɛn ɔbɛnya video yi bi ahwɛ anaa ɛɛ ne followers no bi bɛ bɛnya bi ahwɛ ahwɛ. Asɛm bɛn na abɛka akyerɛ ɛɛ yɛn nua no. Avram and Moshe mekyia wo baabi biaa wɔ biaa. Menim sɛ wo ho yɛ sɛdeɛ wo hu sɛ me nso me ho yɛ yi. Common sense family foɔ mekyea mo nyinaa. Problem biara nni hɔ. Ɛna yɛnyɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛnya problem because problem deɛ sɛ ɛnyɛ. Adwene ɛdi baakofoɔ tirim nti yɛn nyinaa yɛkyerɛkyerɛ yɛn adwene. But deɛ mepɛ sɛ wo te aseɛ ne sɛ deɛ ɛdi ɛhia me ne sɛ nipa no a ɔbɛn me no mempɛ sɛ wo bɛsɛe wo relationship between nipa a ɔbɛn me. Nti sɛ ade no akɔduru baabi koraa na nka sikatua wo ntumi ntua a Tie no wɔ ha yie, nyɛ me na mebɛkyerɛ wo nyansa baa meye ma w'adwene si biribi so. Peter ano te baabi a akɔ akɔduru, ade no aka nsinsie mu. W'adwene so kyerɛ wo sɛ ma obi so nkyerɛ n'adwene nkyerɛ wo. Oh, ɛdeɛ, me so so, ɛɛ, sɛ ebi a wobɛhaw ho no deɛ, me ara mede sika no bɛma m'adamfo no, in case sɛ ɛbɛduru koraa a, me ara mɛyɛ dɛ, mɛgye, me ne ɔno yɛasettle, m'adamfo no akɔ akɔdankye. Baa wo no se na w'adwene yɛ wo sɛ Woyɛ too brain sɛ obi ntumi nkyerɛ n'adwene nyɛ dɛn ɛnkyerɛw. Enti wo nsa koraa kɔkɔ ɛte sɛ sika no koraa yɛ sika bɛyɛ a aha no a yɛte no obi one euro koraa no one one penny koraa no ɛyɛ sika ma no sɛ ɔmfa nkyɛɛ wo nko ara deɛ a wokɔ wia nko ara deɛ a ɛbɛha no. Nti mepɛ sɛ Abraham Bɛmose nte aseɛ sɛ me ne wo nni problem But nipa no a ɔbɛn me no a ɔyɛ sɛ ɔbɛhaw no, ɛhaw me because da biara mehu no. Mehu no nso, mɛsan ahu ɔne n'abusuafoɔ, either Peter Anokye ɛna wo ne common sense foɔ na moafa mo ho adwene na mobɛdi me sika. Me nso saa sika yi, menni. Ɛnyɛ adeɛ nso a mɛdi. Wo ara woasan aba abɛyɛ video abɛkyerɛ amanfoɔ sɛ saa sika yi, ɛnie, wode akɔma pure water seller. Na nipa no ɔte baabi a ɔbɛn me deɛ, kyerɛ sɛ na ɛha me because nipa no da biara mɛyɛ dɛn, mɛhyia no na waka akyerɛ me, Anokye, adɛn na wo ne Muhyi moayɛ mo adwene baako? na mobɛyɛ dɛn? Mopɛ sɛ moyɛ me saa? Enti yɛ saa no a, na me nso menhu deɛ mɛyɛ dɛn? Mɛyɛ. Enti Moshe, ɛnyɛ sɛ ebia me ne wo wɔ beef sɛ kyinkyin ara a yɛ sɛ yɛnya problem, ɛna wo ankasa wo mmu no sɛdeɛ ɛyɛ a wokasa no, hwɛ no yie, wo ankasa wo mmu no, tena ase na sisi na hwɛ sɛ ampa sɛ na mepɛ sɛ meyɛ wo bɔne, Ɛyɛ ampa so sɛ nipa no wo twi ne di yɛ because sɛ sɛ ɛkɔ bɛɛ bɛma sɛ bɛɛ seven months yi still ade ne nsɛ mmaɛ. Na yɛfrɛ sɛ wo deɛ no a wo tɔɔ yɛ no deɛ na ɛda wo sa na ɛnam so ma wa danfo no ɛɛ yɛ na adwene sɛ obɛtɔ bi. Obɛtɔ bi. Ɛɛ wo tɔɔ no Ghana wo hyia Abraham anaa sɛ o post brɛ o. Me tɔɔ no Ghana. Wo hyia no na wo tɔɔ yɛ. Meso me hyia no na me tɔɔ yɛ. Ah okay. Ti me hyia no a me tɔɔ yɛ no ɔno ma me te aseɛ sɛ even obi hia bi koraa no a Wobɛtumi ayɛ dɛn asɛm bi ama nnipa mmerɛw? A, w'asɛm bi biara ma ɛkɔ, ɛkɔ, ɛna w'asɛm bi biara ma ɛkɔ according to ɔno, nti na kyerɛ sɛ woyɛ wo business, that is your business line. Ɛno nti na mamfa me ho an involve sɛ me ma gye nipa no sika mmom na asɛm bi ama wo mmuhyɛ, ɛfiri sɛ wo mmuhyɛ hu ne sɛ ɛyɛ genuinely business deɛ ɛne nipa no anyɛ dɛn, ɛdili. Na ɛsei wo no, ɔsom bɛn na wo, wo, wosom? Asɛm no ara. Wo yɛ common sense, wo yɛ Kristoni. Because they say common sense na akɔ akɔyɛ sɛ yɛn fa ne sɛ ɛyɛ ɔsom. Because ɔno nso o follow it. They say wo yɛ common sense, wo yɛ Kristoni, wo yɛ Kramoni, wo wo yɛ deɛ bɛn? Me yɛ deɛ bɛn? Ɛbɛ sɛ yɛ hu nipa. Saa. Ɛɛ, wo busa saa asɛm no a, emu wɔ du a kyɛ sɛ Wokɔ Akristofoɔ mu a wɔbɛgye mo atom. Wokɔ Kramofoɔ mu a wɔbɛgye mo atom. Common sense foɔ koraa wɔbɛgye mo atom because nsɛm bi wɔ hɔ a bɛka a wɔbɛka sɛ asɛm wei deɛ ɛyɛ common sense. But deɛ mepɛ sɛ nipa bi te aseɛ ne sɛ ɛnyɛ sɛ kyinkyin a meme a meteɛ yi ɛyɛ sɛ meyɛ Kristoni ansa na wɔahu me gyinabeɛ. Ɛyɛ sɛ meyɛ Kramoni ansa na wɔayɛ me gyinabeɛ. Ɛyɛ sɛ meyɛ common sense anaasɛ wɔanya me gyinabeɛ. Because woyɛ Kristoni koraa no biribi ba kyere w'adwene a wobisa. Enti me no seesei a meme gyina hɔ yi deɛ Sɛ wokɔ asɔre o, wokɔ asɔre o, menkɔ bi. Baa sɛ Kristofoɔ hyia a, mɛtumi ahyia mu bi. Sɛ mo na moyɛ Kristofoɔ, mɛtumi ne mo anante. Kramofoɔ hyia a, mɛtumi ne mo ahyia. Nananom nso so, so yɛyɛ kɔɔkyɛr mu so hyia na wɔdi nkɔmmɔ, mɛtumi adi nkɔmmɔ. Ɛnso sɛ woyɛ, woyɛ adamusa. Te a, ɛnyɛ sɛ adamusa. Baa sɛ merekɔfa baako ato me ho so Se kyinkyin ɛɛtwan na menfa nso a deɛ, menya mfaa baako koraa nto ho. Wonya mfaa baako koraa? Daabi, menya mfaa bi. Menya adamu sa sɛ mededa di dɛm, Na wo, baa memfaa baako. wo, wogyina Nyankopɔn ni. Megye Nyankopɔn di paa. Nyankopɔn wɔ hɔ. Nyankopɔn a ɔwɔ hɔ no deɛ, sɛ ɛwɔ sɛ ayɛ sɛ adeɛ a ɛnni ho na ɛdi ho adanseɛ. Me, memfaa m'ani nhuu sɛ Nyankopɔn no, ɔnnie anaa ɔnnie. Ma atesɛm wɔ Kristofo ne ɛsom nyinaa ne sɛ Ɔbɔadeɛ no wɔ hɔ, ɛnna me honhom nso a ɛte me mu nso nim sɛ ɛyɛ den ara a asase yi a mebae mu ara makwa, enti ɛyɛ den ara a Creator bi wɔ hɔ. Saa Creator no, ohia pa ara, ɛyɛ sɛ nnipa biara hu no. Enti me nam a merekɔ ba nyinaa, mentwɛn sɛ mɛwu ansa na mahu Creator. Enti da biara me mpaeɛ sɛ sɛ Creator no wɔ hɔ a, ɛyɛ sɛ ɔhyɛ Onii ho animuonyam, ɛyɛ dɛ, kyerɛ me. Wose gye sɛ wuhu Nyankopɔn ansa na woagye no adi, na mmom wogye mpaebɔ di. Na mpaebɔ ne deɛ bɛn a? Very good. Yɛpa, yɛka mpaebɔ to me, me side a, ɛyɛ, wohu sɛ Akristofoɔ bɔ mpaeɛ, Kramofoɔ nso bɔ mpaeɛ, Ɛna afoforɔ no ɛyɛ yɛ traditional way wɔn deɛ wɔn sɛ wɔn yi apayeɛ but me deɛ me bɔ mpaeɛ na me mpaeɛ a me bɔ nie ɛte sɛ obi a ɔɔ meditate meditation ne sɛ obi ayɛ me bɔne te sɛ me nua bi ayɛ me bɔne me nua yɛfrɛ no oh adwene pa hene adwene pa hene ayɛ me bɔne anaa me ma yɛ adwene pa hene bɔne me mu mu ma yɛ no bɔne ti me mekɔ tena se a ɛna yɛ obi si otiri mu bua wo no ti me me mpaeɛ ne sɛ ah bɔne a me de ayɛ adwene pa yi mekasa wo

Ah ok saa na me me hu no. Abusua yɛnyina yɛ nsɛm pa abrante wei deɛ di nakyi a wanhwɛ a ɔbɛka nsɛm nti no eh megyedi sɛ nkyeremu a eh eh wakyeremu afa wɔne Avram Ben Musyie eh ntokwa a ɛhyɛ aseɛ anaa menka no sɛ ntokwa ntokwa sɛ nsɛnsɛm kakra ɛbaɛ ntɛm a ɛhyɛ aseɛ ne adeade wakyeremu na ɛbɛyɛ me dɛ sɛ sɛ yɛnua Avram Ben Musyie onya saa video bi hwɛ a, ɔno nso bɛtumi aba abɛkyerɛkyerɛ mu na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde yie bɛto yie. Because ebia aberanteɛ no a ɔwɔ Germany a da bi a ɔsi wo kɔn so na ɛwɔ ha o, wiase deɛ kasadɛ deɛ ɛyɛ, sɛ ebia bɛnya kasadɛ bi aka akyerɛ nipa no sɛ me nua nya akomatɔyam ebia nkakra nkakra, adeɛ no bi a woaposte ne mu obi Ana ebia ɔde ne nsa akɔ akɔka akɔ akɔfa ne ade. Ɛtaa si. Mmere bi, eh, ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ, me nua, eh, yɛfrɛ no sɛ, eh, eh, Nana, Nana Bakiefa, ɔsɛnde biribi brɛɛ me. Adeɛ no amma me, amma me duru. Deɛ wɔteeɛ ne sɛ adeɛ no asa aba back. Asa aba back. Asa aba back to Ghana. Oh, okay. Na, eh, Nyame nkyɛn adeɛ, ɛbaa back no, ɛsi wɔ noaa so. Nti no sometimes no ɛtumi si, wotumi ma ne obi, obi tumi ma ne wo adeɛ firi Ghana, ebi a address no a wode maa no no, ebi a one or two letters bi anaa sɛ number bi tumi bɔ nsiaho na wɔn asan ama no akɔ back. Na mmom sɛ wɔn ma no san kɔ back a, ayɛ a na ebi ɛkɔduru Ghana hɔ a, obi tumi fa. Ghana nti akɔ so paa, nti ebi a sɛ saa na ɛsiiɛ a, yɛbɛsrɛ nnuane sɛ wodeɛ yɛbɛsrɛ no ara sɛ Wɔbɛtumi apɛ foforɔ de abrɛ aberanteɛ no anaasɛ wɔanya kasabe bi aka akyerɛ aberanteɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛde yie ɛbɛto yie. Na Dan Kwame bi hyia wɔ Ghana sɛdeɛ wo ne no nhyiaeɛ no mo nyinaa moatumi ato nsa ntawantawa watumi wakram saa problems no deɛ ɛho nhia. Mehuu sɛ saa nnoɔma no rekɔ so na Na sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ abusuafoɔ, yɛyɛ nnamfoɔ, yɛyɛ anuanom deɛ, ɛni kwan sɛ biribiara no a yɛde ba amansan tentan kɛseɛ no so na yɛbɛko na ɛyɛ dede. Nti ɛhaa me paa yie. Mehuu sɛ woyɛ saa video no, ɛhaa me. But ɛnnɛ, woakyerɛ mu ama manya me ho nteaseɛ sɛ ɔno mmom na ɛhyɛɛ aseɛ de baa amansan tentan kɛseɛ no so. ɛna ɛnam so maa wo nso bɛkyerɛ mu. Enti no, mɛsrɛ wo sɛ wo deɛ, ɛɛ, deɛ asi biara no, monyi mfiri mo ntam na monkɔ so sɛdeɛ na moteɛ no, monkɔ so. Na ayɛ a na wahwɛ biribi anu koraa sɛ obi, da bi a wadan wo ho, wohu nnipa bi a, nsiakyire hene, wɔyɛɛyɛ a na waba abɛsi akyire,

Yɛ ya ka no aba bɛ ka. Adɛn na wonka wo deɛ. The say the same thing ko mo sɛ ɔmo so bible na mo. Wo twɛ ma yɛ ka wie. Yɛ yɛ ka wie a. Mo ka wie a. Na wa bɛ ka. Sɛ bible no yɛ yɛ wie ansa na mo so. Ah ɛno na ɛha yɛ. Wo ka ɛna wo ka nso yɛ wo ka wo deɛ yɛ yɛ nfiw. Oh oh. Na yɛ deɛ ka yɛ a no asɔ camera ɛna abira bɛ mu se ebu ayɛ indirect way.

Ɛna business nso so deɛ ɛwɔ so many strategies a wobɛtumi de ayɛ de wobɛtumi de ayɛ no. Ɛna initially no na mepɛ sɛ nka wote nneɛma bi ase sɛ the person is closer to me ɛti no ɛyɛ affect. Ɛbɛsia. Ɛbɛsia. Ka me sɛ bɛwɔ obi mu. Ɛbɛsia ɛsɛ wahwɛ asɛm. Bɛtia. Na ɛsɛ sika ɔde kɔma ɛyɛ pure water ni nso ɛ.

Eh, ahwɛ na so do adwenkyerɛ aba. Eh, deɛ yɛ, yɛsɛ yɛka nsɛm nyinaa bi a anko yɛ afakyɛ. Mpanyinfoɔ sɛ deɛ wotwa sa no, wɔnnim sɛ n'akyi.